ha khensa ku va mi langute channel ya matimba Emmanuel Maleko YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana um vo sesi or vo mhani lava va nga tekiwa va nga vukatini ku na swilo swin'wana mi kuma ku a mi swi express evuton'wini van'wani mi kuma ku mi ri swivuya mi ri makaya. mara mi kuma ku reason leyi nga mi vuyisa kaya i reason leyi twalaku na va vukati ku va na n'wanuna a nga ta ta ta ku teka ku hayi squeeze a vuyela kaya or makoti vuyela kaya loko mo languta swilo leswi mi kuma ku vo sesi van'wani vo ti hlongola hi voxe evukatini a vo hlongoriwi vavanuna va vona hi vona va va endlaku ku a teka tibege a ya kaya. Mi kuma loko i ri sesi ni loko i ri vukatini i khahla khahla nuna emahlweni ka mamazala na papazala na tindzisana ta nuna loko u ri ximutanini xa wena i khahla khahla nuna emahlweni ka vana loko i lava xi xo karhi n'wanuna wa n'wi fositela ku a xi endla hambi case wena ku financial a yi pfumeli. loko mi ri madorobeni na nuna loko nuna a ku hayi katsa mina teka lexi tshika lexi i khahlakahle nuna i n'wi rhuketela mahlweni ka vanhu loko mi ri mitlangwini ya maxaka wena i khahlakahle nuna wa n'wi rhuketela ende endla swilo leswi hinkwaswo n'wanuna a nge lo loyi n'wana sesi or sesi wa mina a ya ku fastela for three days. entshaveni kumbe kun'wana a nge lolohi kusuka a ya en'angeni a nge lolohi kusuka a ya ka muporofeta wo karhi kumbe a khongela yena hi yexe kwala mutini wa yena kumbe kwala a nga kona a khongerisa wena ku wena yena i teka tibege i famba ya ka n'wina a nge khongerisi ku cinca mahanyelo i to khongerisa ku i teka tibege i famba ya ka n'wina i tlhelela ka vatswari va wena ende loko va khongerisa ku i teka tibege i famba i tlhelela ka vatswari va wena. a nge ku landzi no ku landza na va ka vona va nge ku landza xin'wana hi lexi i kuma ku loko a lava ku ta ku teka ti-bag i famba i ya ka vona a ni ta va ku fasiteriwini masiku lama a endle swilo leswiya ni swi nga swi vula la henhla i ta kuma ku i fika i tshama exikarhi ka vanhu i ri na nuna wa wena ivi u kuma i teka xi xo karhi u n'wi tlhava hi xona. kumbe i teka nsimbhi yo karhi i ba nuna wa wena kumbe i teka vuswa or mukapu i haxa nuna wa wena exikarhi ka vanhu kumbe i kuma ku loko mi ri ntlangwini i teka bodlhela ra byalwa i ba nuna wa wena i hleketa nga ku vanhu lava nga ta va ri la hinkwavo va ta yima na wena va nge yimi na wena. va ta maker sure ku yini va mi hambanyisa ivi loko va mi hambanyisa ivi maxaka ya n'wina va ku hayi sesi wo vheta u ti fambile ya ka n'wina a wu na mahanyelo i khale hi khe hi swi twa swilo leswi o ho ka hi nga lavi ku ta ku vutisa kumbe hi nga lavi ku ta ku khomela family meeting kumbe hi vitana va ka n'wina a hi ku hi lava ku ta ti vonela hi hexe hi matihlo se hi swi vonile famba ya ka n'wina. Se vavanuna vo tala sesi vo sesi wa mina mi tivonela hayi ku loko a miyerile a ku huhi n'wanuna loko i ku lexi a miyele ku lexi miyele i ku lexi miyele a nga tlharihangi i tlharihile i busy le ku khongeriseni ku teka ti-bag i famba i busy i le ku ku yeleni ka tin'anga le ku yeleni ka maporofeta ku teka swilo leswi nga swa wena i famba i tlhelela ka n'wina se hi leswi ni mi adhivayisaka swona vo sesi wa mina ku loko mi tshame na n'wanuna. i endla swilo leswi nga swi hlayela hinkwaswo i vi n'wanuna miyela be careful be careful va ri pitbull loko yi ta ka munhu yi endla yini a yi rhasi to hlama hi loko yi ku khomile thank you.